Nan dam cio hna maw? CCN nih nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le thum chiapa na kul le na kua thawng chimnak kan rak ngei lai. All Burma Federation of Student Unions ABFSU zung luhhnawh an ton caah dohthlennak ralkap pathum an nunnak a liam timi thawng telin a hnu bik thawng theih khawhmi pawl chimnak kan rak ngeih lai caah a dongh tiang ngaihpiak dingin kan in sawm hna.

Nizan Chiapa kul le ret sing lei ah sac ralhrang nih an zungkhan chungah cun an luhhnawh hna i President Joe Winton kum hleiriat, Vice President Jason Ngengchian kum hleikua le Information Officer Gu Tuh Tah Ne kum hleikua cu an tlaih hna i an thah hna. Ram le miphun caah nunnak a petu hna President Joe Winton, Vice President Jason Ngeichia le Information Officer Ku Tuh Tah nih upat an peknak hna le an limtak lomi an lo hmaban sac ralhrang doh ding le mipi nih luatnak kan hmuh hlan tiang sac ralhrang cu kan run doh lai tiah ABFSU nih a langhter chih. Yinmapin pengah a cawlcangmi Union Liberation Front ULF in ralkap panga zong sac ralhrang nih an tlaih hna hnu ah an thah hna tiah ULF nih a thanh. ULF committee chungtel comrade Kalam, Chindrin Tiger Force hruaitu ralkap Myu Min Oo le ralkap name min thun Sai Tu San, Lun Mu thun, Pihphu ṭhu hna cu a luancia chiapa kul le khat ah an tlaih hna i an hrem hna hnu ah an thah ve hna. Dothlennak kan tuah lioah atu bantuk in kan ralkap bawi thah an ton ruang i kan ngaihchiatnak hi kan thazaang ṭhawn chinnak ah hmang in sac ralhrang an ci hmih dih ding tiang kan doh hna lai tiah ULF nih a langhter chih. Chiapa Nukulenanga zan suimilam pasarih ah KNLA Battalion 9 ralkap hna le sac ralhrang karkap nih kahdohnak a chuak. Ralhrang pakhat a thi i paruk nih hliam an tuar. Cunhnu tlawmpal ah pingzaloh hrambunh khah laiah hniah chohsali in sac nih hriamngan duh paoh in pawngkam khuate cu an kah. Chiapa na kul le na ruk zinglei suimilam panga le cheu hrawngah Yidwin kungkhua thlanhmun ah KNLA Battalion 9 le sac ralhrang kar kahdohnak a chuak ṭhan. sac ralhrang paruk an thi i sawmthum nih hliam an tuar. Citiri meithal zunkhat, kuanfang zanhnih le sikṭi mahmah pakhat KNLA nih an lak. Cunhnu caan tlawmpal a rauh zinglei suimilam pakua in hleikhat tiang Nanzah khua ah kaphnih kahdohnak a chuak ṭhan. Ralhrang lei a thi le hliamtuar an tam caah hnu ah an tawn. Cu kahdohnak ahcun ralbawi pakhat tal in ralhrang ruak pasarih le MA zunkhat, MA2 zun hi MA3 zun hi MA5 zun khat le kuan bawm hleithum cu KNLA nih an lak khawh. Cuni zanlei suimilam paruk le cheu hrawng ah kahdohnak a chuak ṭhan i ralhrang ruak pakhat, G4 meithal zun khat, G4 kuan sawm nga, kuan bawm pali le ralkap lakhuh pali an lak khawh ṭhan.

Khuachung ah sac ralhrang cu an lut i hliam a tuarmi Zawin nai cu an velh i an kaltak. Khuachung in ralhrang an chuah hnu ah KNLA ralkap hna nih khuachung cu an va zoh i hliamhma a tuarmi Zawin nai cu an chanh hnu ah sii an thlawmh. Chiapa na hleikua lio zongah sac ralhrang nih Nanzah khuami TP lu kum sawm li le kum nga cu an thah i mei in an khangh taak tiah theih a si. Chiapa na kul le na sarih ah pengkomh paruk in khuate sawmthum le pakhat cu ralhrang nih mei an phiat hna hnuah Khuate hna cu khuachung ah khuasa ngam loin khua sawmli le khuakhat in mipi hna cu a himnak ah an zam hna tiah KNU nih a langhter. Granny ramkulh Phasang khawpang um sac ralhrang sakhan cu Granny ralkap tangṭi phu hna nih an va kah hna i sac ralhrang a thi le hliamtuar an tam tiah Granny Army ralbawi Bung Nai nih a chim. Chiapa na kul le na sarih zinglei ah Phasawng khuachuah lei ah chikkhat hmunhma a lami sac ralhrang sakhan pakhat cu Granny ralkap cangṭi phu hna nih an va kah hna. sac ralhrang pawl cu an zam hna caah hriamnam pawl an lak khawh. sac ralhrang a thi le hliamtuar an tam nain a zat cu fiang in theih khawh a si lo. Mah hmun cu sac ralhrang vanlawng nih bom a thlak tiah theih a si. Hriamnam kan lak ning tuak in cun sac lei in minung pakul hrawng cu an thi kho tiah Granny Army in ralbawi Bong Nai nih a chim.

Mandalay ramkulh Tapaih Cinkhua ah aa chawkmi sac ralhrang hna nih phungki sianginn ah sakhan an chiah i Sezingkung khuami minung zakhat leng cu ralphaw ah an tlaih hna. Kum upa, tar, nu hna le ngakchia hna telh in mipi zakhat leng cu sac ralhrang nih an tlaih hna i Mandalay ramkulh Tapaih Chin peng Sezingkung khua phungki sianginn ah Chiapa na kul le na ruk thawk in an hren hna tiah tualchung mipi ralkap hna nih an chim. Tapaihcing khua ah a um kalmi sac ralhrang hna cu Eyawadi na chuahlei khua cheukhat phungki sianginn ah hmunhma an la hna. An kan kah sual lai ti phan ah mipi hi ralphaw ah an tlaih hna hi a si lai tiah khuami pakhat nih a chim. sac ralhrang khuachung an luh lioah hin mino le kum no deuh cu an zam dih hna. Tar pawl, tar zohkhenhtu pawl le ngakchia a zam kho lomi minung zakhat leng an tlaih hna. sac ralhrang pawl khuachung an luh bakin an hmuhmi minung paoh an tlaih hna. Zanlei sanginn cun ngakchiat ah thawng zong kan theih hna. Wolpek loin an chiah hna tiah kan ruah tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Minung thongthum le zanga hrawng khua an saknak Sezing kung khua in a tlawm bik inn hnih cu an khangh. Mipi an thahmi an um ti hi cu kan thei rih lo tiah khuachung in a zaammi pakhat nih a chim. Kan tho chimmi a rak zoh i a ngaitu mipi nan za te cungah kan i lawm. Thaizing ah kan i tong ṭhan te hna lai.